Salam hormatly ildeşler. Bu wideomyzda size kurslara nädip ýazmaly barada öwrederis. Web sahypamyza giren ýagdaýyňyzda şular ýazyp durar. Web sahypany gysgaça görüp geçelim. Bärde ýazky kurslarymyz barada bolar. Ýazky kurslarymyzda uçgunjyk, uçgunjyk ýagny kiçi ýaşly çagalar üçin, orta klas okuwçylary üçin degişlidir. Daşary ýurt dilleri, IT, kompýuter we takyk bilimler. Biz barada diýen ýerde bize goşula bassaňyz Discord serwerimize ugradar, wideo kurslarda wideo kurslarymyzy görkezer, ýol gözetçiler, ýagny özüňize mentor ýa-da tutor gözleýän bolsaňyz, mentor gözle, tutor gözle düwmelerine basyp bilersiňiz. Mentor bilen tutory gysgaça düşündirmeli bolsa, mentor size belli bir ugurdan maslahat berýän adam bolsa, tutor ýörite edil mugallym ýalak Size aýratyn wagtyny aýryp, size bir zatlar öwretjek tutor bolar. Ýagny tutorlar hem öz arasynda ikä bölünýär. Video tutor bilen onlaýn tutor. Video tutor size diňe video sapaklaryň üstünden düşündirýän bolsa, onlaýn tutor size ýörite Zoom, Google Meet ýaly platformalarda ýörite janly sapaklar berer. Eger-de mentor bolmak isleýän bolsaňyz, ştadan anketa dolduryp bilersiňiz. Şol sanda hem tutor bolup Tuturylmak üçin anketa dolduryp bilersiňiz. Aşakda biziň sosial ulgamlarymyz bardyr, girip götürip görüp bilersiňiz. Ondan daşgary hem wideo kurslar barada aýdyp geçdim. Islendik wideo kurslaryňyza gidip görüp bilersiňiz. Häzir ýene goşuljak wideo kurslarymyz bar. Olary hem goşarys. Kurslar diýen ýerde ýazky kurslarymyzy görüp bilersiňiz. Görýän bolsaňyz, uçgunjyk çagalar üçin, ýagny orta klas çagalar üçin birža ykdysadyýet, birža şahsy baýlygymyzy öwretýän kurslar, kompýuteriň esaslary başlangyç derejede kompýuter öwrenmek üçin bolar. Ýagny geljekde bu kursyňyz size programmirleme we kodlama barada geçmek üçin gowy bolar. Programmirlemen Dart we Flutter mobil programmalaryny düzmek barada bolar. Grafik dizaýn lary çyzmak üçin öwredýän kursumyz bar. Robot tehnologiýa Arduinonyň üsti bilen robot tehnikanyň esasyny öwrenersiňiz. Fizika ýagny 7-nji klas fizika sapagyny öwrenmek üçin gatnaşyp bilersiňiz. matematika başlangyç dereje we orta derejede bolar, ýagny başlangyç derejede orta mekdep klaslary üçin bolsa level 2-de trigonometriýa ýaly ýokary okuw klaslary üçin degişli sapaklar öwrediler. Biologiýada ýaşaýşyň himiýasy, öýjük, ösümlikler ýaly temalaryň üstünde öwrederler. Himiýada bolsa organik himiýanyň üsti bilen we meseleleri çözmegi öwrenersiňiz. Rus dilinde we iňlis dilinde ýörite gürleşilýän klublar bolar, ýagny Razgowornyý klub we Speaking hem rus dilinde grammatika we iňlis dilinde elementar levelda, ýagny orta derejede Reading Club bolar, ýagny okamak kluby. Nemes dilinde bolsa başlangyç derejede, ýagny A1 Kursy bolar. Kurslara ýazylmak üçin islendik kursyň içine girip, Dowamyny oka düwmä basyp girip bilersiňiz. Her bir kursuň içine gireňizde kursuň meýilnamasy bolar we kursuň awtor barada ýazylgy bolar we kurs barada ýazylgy bolar. Kursa ýazylmak üçin Stada kursa ýazyl düwmesine basyp, anketa dolduryp bilersiňiz. Anketany siziň maglumatlaryňyzy we kursa goşmak üçin maglumatlaryňyzy alnar, ýagny size haýsy wagtlarda sapaklaryň bolsa amatly boljagyny we haýsy derejede öwredilse size amatly boljagy anyklanar. Ondan başga-da käbir anketalarymyzyň aşagynda Telegram kanallarymyzyň linki bolar. Şol kursa goşulmak üçin linke basyp, Telegram kanallarymyza-da girip bilersiňiz. Şeýdip, ýeke-ýeke islendik öz kurslaryňyza girip goşulyp bilersiňiz. Mundan daşgary hem tutorlar we mentorlar sahypasy bar. Tutorlarda ýa belläp geçişim ýaly ýaly tutorlarymyz biziň mugallymlarymyz ýaňky kurslardaky öwredilýän sapaklary okatýan mugallymlarymyz. Mentorlar bolsa size belli bir ugurlardan, öz ugurlaryndan kömek edip biljek adamlar. Ýagny, ýanky görkezişimiz ýaly birja we ykdysadyýet temasyndan maslahat gerek bolsa, size maslahat berip biljek mentorlarymyz şu sahypada bolar. Blogda makalalar ýygyndysy bolar. Stipendiýalarda bolsa, daşary ýurtda okamak üçin okuwlarda gerek bolan stipendiýalary görüp bilersiňiz. Ondan daşgary biziň Discord serwerimiz bar. Discord serwerimize gideýliň. Discord serwerimize giren ýeriňizde size belli bir belli bir botlar size özüňizi tanıştyrmagy we rol saýlamagyňyzy isler. Bu näme bolýar? Häzir ýeke-ýeke düşündirip geçerin. Hoş geldiňiz diýen kanalda täze girýän agzalarymyz bolar, bildirişler paýlaşlar, täzelikler paýlaşlar, täzeliklerde YouTube kanalymyza goýulýan täze wideo sapaklar paýlaşlar. Gün ýaýlymda her hepde dynç alyş günlerindäki geçirilýän gün ýaýlymlarymyz paýlaşlar. Rol almak diýen kanalynda bolsa özüňize islendik goşulasyňyz gelýän kanallara girip goşulyp bilersiňiz. Mysal üçin siz Python öwrenesiňiz gelýän bolsa Pythonyň smaliýine basyp bilersiňiz. Mysal üçin şu wagtky meň rollarymy görýän bolsaňyz şu wagt Python öwreniji diýip rol ýok. Ýöne Pythonyň smaliýine basamda maňa Python öwreniji diýip rol berýär. Ýa-da aýdaly men rus dilini öwrenesim gelýär, rus diliniň baýdagyna basýan we maňa student russkoýa ýazyka diýip rol berýär. Bu rollar näme üçin gerek? Bu rollar çep gapdalda görýän bolsaňyz, daşary ýurt dilleri, biznes, mekdep sapaklyklary we IT kompýuter diýen ýapyk kanallary açýar size. Ýagny mysal üçin şu wagt men administrator bolanymçyn hemme Hemmesi maňa görünýär. Eger siz gireňizde hiç hili rol ýok bolsa, şular size ýapyk bolar. Bu kanallary açmak üçin özüňize gyzykly kanallary şu ýerden saýlap basyp bilersiňiz. Bulardan başga-da kurslarymyzyň kanalyndan başga-da umumy kanallarymyz bar. Umumy kanallarymyza gürüňde islendik Temada gürrüňdeşlik geçirip bilersiňiz. Kömek gerek bolsa kömek gerek kanalyndan ýazyp bilersiňiz. Teklibiňiz, soragyňyz bar bolsa ýazyp bilersiňiz şu kanallardan. Tanyşlyk kanalyndan bolsa özüňiz barada tanyşdyrarsyňyz. Ýagny ýol bilen näme maksat bilen geleniňizi, adyňyzy we okaýan, işleýän ýeriňizi we okatjak bolsaňyz, okatjak ugruňyzy, öwrenjek bolsaňyz hem öwrenjek ugruňyzy arda ýazyp bilersiňiz. Peýdaly infolar diýen ýerde stipendiýalar, maglumatlar, materiallar, peýdaly saýtlar we şolar ýaly peýdaly ylym-bilim temasyna peýdaly bolup biljek maglumatlar paýlaşýarys. Özüňiz hem paýlaşyp bilersiňiz. Aýdaly, bir ýerde peýdaly stipendiýalary gören bolsaňyz, şu kanalymyzda paýlaşyp bilersiňiz başgalaryň hem görmegi üçin. Başgada ondan başga IT sfera, SEO web developing diýen kanallar bar. Bu kanallarda developerler üçin bolar. Mysal üçin aýdalyň bir kanala girip görkezeýin. Coding mesele çöz kanalynda developerler belli bir öz arasyndaky meseleleri öz programma dillerinde çözüp şu ýerde paýlaşýarlar. Mundan başga, Ýolgezekçiler diýip kanallarymyz bar. Bärde daşary ýurtdaky okaýan okuwçylarymyz öz okaýan okuwlaryna nädip baryp bolýandygy barada maglumatlar sorap bilersiňiz. Ondan başga hem lukmanlaryň kanaly bar we küştçüleriň kanaly bar. Lukmanlaryň kanalynda lukmanlar öz arasynda degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşyp bilerler. Ondan başga men ýolöýek hakynda okasyňyz gelse ýolöýek hakynda diýip kanal bar. Jemgyýetçilik düzgünleri diýip kanal bar. Jemgyýetçilik düzgünleri gysgaça aýdyp geçsek, dil, din, millet we syýasy temalaryna girmeseňiz bolany. Ondan başga ýene başga-da jemgyýetçilik düzgünlerini okap bilersiňiz. Goldaw ber kanalyndan özüňize islendik meselede goldaw goldawa mätäçligiňizi duýýan bolsaňyz şu kanalda sorap bilersiňiz kömek berip biljek adamlar bar bolsa size kömek ederler Ondan daşgaryň kanallarda başgada agzalarymyz bar görýän bolsaňyz her bir agzaň öz roly bar öz roluna görä degişli kanallar açylýar eger siz mentor ýa-da tutor bolasyňyz gelýän bolsa tanyşlyk kanalyndan ýazyp bilersiňiz biz sizi ýörite ýol gözetijiler serwerine çagyrarys Ol ýerde bir biz kurslar barada we öwrenjeklere nädip öwredip boljaklygy barada ara alyp maslahatlaşýarys. Ondan daşgary hem biziň linklerimize girjek bolsaňyz, ýagny sosial ulgamlarymyza girjek bolsaňyz, ýurduň Instagram hasabyndan şu ýerden biosyndaky biografiýasyndaky linkden girip görüp bilersiňiz. Ýagny bu ýerde kurslara ýazylmak üçin linkler bar. Şu kurslara ýazyl linkine girseňiz, görýän bolsaňyz, bizdäki kurslaryň anketalary bardyr. Islendik kursa ýazylmak üçin şu anketalary dolduryp bilersiňiz. Mysal üçin, fizika sapagyna gatnaşmak üçin fizika kursunyň anketasyny dolduryp bilersiňiz şu ýerde. Ondan daşgary ýene biziň Telegram kanallarymyz bar. Kurslarymyzyň esasy bildirişler bildirişler Telegram kanalyndan umumy kanalda her bir agzamyz girip gürleşip bilerler. Ondan daşgary ýene kurslarymyzyň Telegram kanallary bar. Girip Diňe şol temada gürleşip bilersiňiz, öz degişli kursuna görä. Ondan daşgary ýene web sahypamyzyň linki we beýleki sosial ulgamlarymyzyň linki bar. O ýerlere-de girip görüp bilersiňiz. YouTube kanallarymyzda wideo sapaklarymyz bar. Wideo sapaklarymyza girip görüp bilersiňiz. YouTube-da düşündirjek bolsak, giren ýeriňizde size kurslary we wideosapaklary temasyna görä bölünidir, ýagny programmirleme, IT, ugrunda degişli programma dillerini öwrenip bilersiňiz. Takyk bilimleriň takyk bilimleriň kanallary bar, wideo sapaklary bar, daşary ýurt dilleriniň wideo sapaklary bar we peýdaly maglumatlar wideo sapaklary bar. Girip görüp bilersiňiz. Meniň düşündirjeklerim şulardan ybaratdy. Öwrenjek bolýan öwrüňizde üstünlik arzuw etýän.